Nilqagħkom għal episodju ġdid tal-Late Night Show. Jiena James Ryder u issa l-ħaqna l-aħħar tax-xahar, nistgħu ngħidu b'kull kunfidenza li l-hangovers tal-Karnival dabru rashom. Issa aħna bħala Maltin inħobbu l-Karnival. Huwa l-isbaħ żmien fejn in-nies iħobbu jippretendu. Pa' tfajliet li jħobbu jilbsu ħwejjeġ roża u jippretendu li Barbie, jew ġuvintù li jilbsu l-aħdar u jippretendu li Ninja Turtles, jew il-PN li jilbsu s-sut u jippretendu li għadhom partit. Il-Karnival iservi wkoll bħala skuża biex il-Maltin iqattgħu weekend ifottu l-kwiet u d-deposits tal-farm houses. Din is-sena, aħna tal-Late Night Show tlajna san-Nadur biex insaqsu n-nies, waqt li diġà kienu ilhom jixorbu, x'pariri tal-ħajja jistgħu jtuna. Dawn kienu r-risposti tagħhom. X'tistgħu tagħtu bħala parir għall-ħajja? Għamel li trid fil-ħajja, ta' tix kas jgħidulek ħaddieħor u never back down.
Ejx illum għax għal għaxek minn tixaw. Eh, ejx kull ġurnata isa hija l-aħħar waħda, bro.
Jamie, inti without a doubt wieħed mill-aqwa

U tlaqna bl-episodju!
Ladies and gentlemen, welcome to the Late Night Show with your host, James Ryder.
Riċentament zvelaw li l-prezz tas servizz tal-attur David Williams biex jippreżenta l-Malta Film Awards kien 120.000 euro. Fatt li kienu lesti biex iħallsu dan l-ammont ta' flus għal preżentatur barrani, ifisser li l-artisti lokali jistgħu iżarmaw mix-xogħol tal-films u jidħlu fil-qasam tal-pornografija għax il-Malta Film Commission għamlitha ċara mmens li l-artisti Maltin jistgħu jmorru jinħxew. L-ewwel nett, kif tista' tistenna li l-Maltin jieħdu l-arti lokali bis-serjetà meta lanqas il-Film Commission ma trid tirrikonoxxihom? U t-tieni nett, il-għala tonfoq daqshekk flus meta l-fondi li għandna għall-films lokali Diġà ttrasformaw l-applikazzjonijiet f'logħba Hunger Games bil-kameras tal-Canon. Mid-dehra aħna lesti biex inċaħħdu l-fondi mill-artisti lokali. L-aqwa li nistgħu nerdgħu kull ġisem miżmum bandiera li mhijiex tagħna. By the way, nixtieq nagħmilha ċara wkoll li għal 120 elf ewro, l-MFC setgħu kellhom, 24 Ira Losco, 50 Keith Demicoli jew 120 James Ryder jew Ħann Ciampilli. Jew minflok preżentatur, Setgħu xtraw 10,000 figolla mill-isponsors tagħna, m'inux! U b'daw l-Għid li ġej, vera jħossok Hollywood. Aħ ma naqsix fiha. Aħ, għana naqta biċċa mit-taċ-ċikkulata. Ih! Aħu kollu għandu lejjer ġewwa. Iġifri jisu tal-kinder, di għalija żgur. Minux! Unkomplu. Studju deċenti tal-Unjoni Ewropea zvela li l-kok jinstab kullum kien, ekku kullum kien, fil-ristoranti, fil-mużewijiet, fit-tuck shops tal-iskejjel ħdej il-ketchup u l-bacon, imma titlu speċifikament irrimarka li l-kok tinstab ukoll f'attivitajiet reliġjużi. Semmew tiġijiet, festi reliġjużi, u magħmudiji, iva, minn parrinu għal padrinu, għax il-magħmudiji mhuma siguri minn din id-droga. X'jista' jimmotivak biex tieħu l-coke ġol-knisja? Niġbed lejn l-artal. U jekk qed nieħdu l-coke fil-magħmudiji, għalfejn nifqu hemm? Għala ma nieħdux drogi oħra f'ċerimonji oħra? Inremblu joint għall-praċett? Faqqalu ecstasy fil-Griżma, jew naqra LSD fil-funeral, ħalli tara t-Tiju Grezju jisfen darb'oħra. Għalkemm din lanqas biss hija l-aktar storja tal-inġienen li ħarġu biha l-Knisja. Hekk kif Father Seguna, li attwalment qiegħed taħt investigazzjoni għal frodi, kiseb l-ewwel miraklu tiegħu hekk kif il-laptop tiegħu sparixxa b'mod misterjuż mil-locker tal-evidenza. Angelique irnexxielu jagħmel l-istess imma flok il-laptop tilef fuckin' moħħu. Issa nixtieq biss nirrimarka li dan mhux bħal xi għodda elettronika oħra li sparixxiet matul l-aħħar ftit snin. Għax dan kien diġà meħud mal-evidenza. Dan jindika l-possibilità li xi ħadd mill-Korp tal-Pulizija qed jilgħab Fortnite fuq laptop li fih pdf tal-Bibbja u tliet terabytes pornografija. Jekk trid tagħmel bħal dak il-laptop u tisparixxi, tista' tisparixxi f'mument tal-lussu u paċi. Billi tintefa' fuq is-sufan waqt li qed tagħda l-episodju u b'tazza da pixer li tista' ssib għand l-sponsor tagħna Pop! Unkomplu. Palissa Master Chef Malta qiegħed fuq il-sin kulħadd hekk kif daw il-povri kontestanti qed jiġu mqabda jagħmlu biċċiet ta' xogħol estremament diffiċli bħal sajjar l-ikel jew qalli l-aġin għal 30 minuta. Il-maġġoranza vasta ta' dawk li tantaw xortihom weħlu mal-ewwel ostaklu li affaċċjaw. Hekk kif ma rnexxilhomx jaqraw il-cooking time fuq il-pakkett tal-ispagetti lest li pprovdewlhom l-isponsors, li by the way tnejn minnhom qed jipparteċipaw u b'xi mod jew ieħor ikkwalifikaw fl-aqwa tużżana. X'inhu l-punt li qagħdu jaqalgħu kok bil-Michelin star biex jiġġudika, meta setgħu ġabu l-grimbu mill-każin tal-fgura biex jgħidilhom huma li l-carbonara forsi ma fihx biżżejjed krema? Issa, bħala ammiratur tal-programmi tat-tisjir fuq ir-reality TV, kont fuq ix-xwiek biex nara b'liemsfidi ħa joħorġu bihom. Pa jien naf ngħidu aħna, eleva l-ħobż biż-żejt jew oħloq platt stroordinarju b'fwied tal-fenek. Imma wara l-ewwel ftit episodji li rajna, naħseb aktar nistgħu nistennew sfidi bħal agħmel biċċa ħobż biż-żejt jew taf tagħraf fenek minn qattus. Bilħaqq kull sfida li tinvolvi fenek hemm bżonn tinkludi, kif teħtieġ it-tradizzjoni, li qabel issajru, Toqtlu! Bħalma għamlet nanttek, satej qabel inti ma kont qed tmexmex fuq koxxa, int u tewdem fejn sparixxa Mister Whiskers. By the way, l-isbaħ parti mix-show s'issa kienet il-kritika ta' Victor fuq is-salamun ta' waħda mill-kontestanti. U r-reazzjoni li tatna l-medja soċjali turi biss kemm aħna l-Maltin mhux kapaċi naċċettaw il-kritika. U meta taħseb kemm aħna kapaċi nkunu l-libgħa fuq Are You Being Served, Tiskanta kemm insiru taz-zokkor meta ġaġġ jagħmel xogħlu! Ir-reazzjoni tal-Maltin hija xhieda wkoll kemm għandna rispett ta' xejn lejn l-esperti lokali, hekk kif immedjatament inqabbluhom ma' dawk barranin. Għal dawk li qed isaqsu min jaħseb li hu, huwa Koch li jingħata stilla Michelin. Litteralment ħadem spalla ma' spalla ma' Gordon Ramsay. Victor jaħseb li huwa Koch ta' klassi mondjali għax hekk huwa. U għaliex meta rridu nwaqqgħu 'l xi ħadd tan-nejk nikkumparawh ma' espert barrani? Daqshekk biss naħsbu mill-esperti lokali? U għal dawk li qed jgħidu li Victor kien qed jikkopja l-masterchef ta' barra, il-ġudikaturi ta' barra jaqbdu u jarmu l-platt li ma jogħġobhomx dritt fiż-żibel. Huwa Gordon Ramsay? Le. Imma żgur hu l-eqreb li għandna. U frankament, mhuwiex 'il bogħod minnu. Qabel ma nkomplu, nifqu waħda żgħira biex naraw it-tim tal-kannabis b'liema praspura ħarġu dil-ġimgħa. Jekk oġobkom dak il-filmat u tixtiqu taraw iktar, tinsewx issegwu x-show Daħbla tax-Xa li jista' jinstab fuq Kanna Biss, Misfit u Love in Malta. Il-pjazza tar-raħal ġdid kienet riċentament fl-aħbarijiet wara li l-cobblestones li tqiegħdu hemm mhux aktar minn ħames snin ilu u li swewna tliet miljun ewro ġew miksija b'saff tarmac li milli jidher huwa s-soluzzjoni għal kollox f'dal-pajjiż. Triq fil-kampanja? Iksiha bit-tarmac! Xatt tal-armier? Iksih bit-tarmac! Problemi mal-kunjata? Iksiha bit-tarmac! Issa mhux qed ngħid li kont nieħu gost bis-sensazzjoni ta' kull għadma f'ġismek tivvibra bħat-toj il-ġdid ta' martek kull darba li nsuq ġraħa l-ġrid, imma onestament xorta kienet l-aktar ħaġa divertenti mis-sewqan ġo raħal ġrid. Il-Perit Mintoff l-ieħor. Il-Perit sostna li d-diżinn oriġinali kien intenzjonat biex jippromwovi traffiku miexi bil-mod, karozzi iżgħar u aktar attivitajiet pedonali ġewwa l-pjazza. Dal-pajjiż kif kien fiha għax ma rrekomandax pastizzi bla xaħam, mass meeting sieket u magħmudija mingħajr coke. U grazzi talli segwejtu l-episodju tal-lum, infakkarkom li dal-episodju kien miġjub lilkom grazzi lil Menux, Pop u s-Suq tal-Belt. Grazzi ħafna talli segwejtu, narakom l-episodju li jmiss, il-lejl it-tajjeb u ħudu ħsieb.